Мин Аллаһ ризалыгы өчен шушы саум сүзе тыелдым ни, ни нәрсәдән тыелдым сүздән әй ураза ул сүздән дә тыелу дигән мәгънәдә килә бәлкем без мөселманлар шушы уразаны аштан судан тыелып кына үтәрбез кайберләребез Шушы аштан-судан тыелу өстәмә ярамаган сүздән тыелыр. Кайберләребез ярамаган эштән тыелыр. Әлбәттә, хаерлырагы ураза аштан, судан тыелганнан соң кирәкмәгән сүздән, кирәкмәгән эштән, кирәкмәгән юлдан, ярамаган нияттән, теләктән, ярамаган караудан тыелудыр, җәмәгать. Шы видеолар. Аллаһның рәхмәте белән киләчәктә өметләнәбез шушы саум тыелу мәгънәсен дөрес итеп аңлап киләчәктә дә шы Рамазан узганнан соң да үз-үзебезне күркәм мөбарәк айда тәрбияләгәннән соң Рамазан аенда тәрбияләгәннән соң шушы Рамазанның ләззәтен Шушы Рамазанның мөбарәклеген сизәргә. Әйе. Әлбәттә, Аллаһ Раббыбыз безгә зур форсат бирде. Шушы Рамазанга ирешергә. Бу Аллаһ Раббыбызның безгә бүләге. Әйе. Расул Әкрам саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең билгеле хадисында безгә килә, әйтелә.

Безгә үрнәк булып тора. Расул Әкрам шушы Рамазага, Рамазан аена ирешү нияте белән Раббыбыздан дуга кылып сорый иде. Эй Раббым, Раҗәб аеның бәрәкәтенә ирештер. Я Раббым, Шәгъбән аеның бәрәкәтенә ирештер. Я Раббым, Рамазанга ирешергә насыйп ит. Әйе. Я Раббым, Рамазанның бәрәкәтенә ирешергә насыйп ит. Чөнки кеше бәлкем Рамазанга ирешер, ләкин аның бәрәкәтенә ирешә алмас. Ни нәрсә ул бәрәкәт? Арту. Бер сүздә, бер хәер сүздә Аллаһ Раббыбыз хузурында кабуллыкка ирешкәч, бу да Аллаһ Раббыбыз бу сүздән разый булгач, үзенең рәхмәтен, бәрәкәтен ирештерә ала. Шулай ук вакытта. Күпме кеше Рамазанга гафләттә керә? Әйе. Аның ничек Рамазанны каршы аласың? Картлар, олылар әйтә иде, шулай Рамазанның узып та китәр. Шуңа җәмәгать Рамазанга әзерләник. Ничек? Шушы догалар белән. Намаз укый белмибез икән, намаз өйрәнеп. Без мусульман, намаз укыйбыз, дога кылабыз, Коръән укый белмибез икән, Коръән өйрәнеп. Шушы мөбарәк айда Аллаһ Раббыбыз үзе рәхмәтен, бәрәкәтен бирә. Әгәр гади көндә син бер минут утырасың яки бер сәгать Коръән белән утырасың, бу айда синең бер сәгатең 10 сәгатька һәм 10 сәгатьтән артыграк утырган булган кебек. Шулай ук бер изгелек эшлисең икән. Гади көндә бер изгелек эшләдең, Рамазан аенда бер изгелек Раббыбызның рәхмәте белән безгә арта. Әйе, күбәя бу мөбарәк ай җәмәгать. Сахабалар Изгеләр, безгә хәтле булганнар, алар шушы айны ярты ел буе көтеп тора иде. Шушы айга ярты ел дога кылып тора иделәр. Әйе. Аларның безгә калган догалары да. Аллаһумма сәллимни илә Рамадан.

Аллаһумма сәллимни илә Рамадан вә сәллим ли Рамадана. Һәм Рамазанга ирештергәннән соң Рамазанда тынычлык белән үткәрергә насыйп ит. Ягъни Коръән укуы булсын, уразасы булсын, намазы булсын, изгелеге булсын, садакасы булсын, догасы булсын, ни генә булмаса да, Раббыбыз шушы айга безне иминлек белән кертсен.

Рамазанга ирешү генә җитми. Рамазанда гыйбадәттә булу тиешле. Шуннан соң гыйбадәттә булып кына җитми, Раббыбызның кабуллыгына ирешү тиешле. Бу доганы да онытмыйк, җәмәгать. Без дә мөбарәк көнгә якынайдык. Рамазан ае берничә көннән соң башлана. Без бүген Шагбан аенда. Әйе. Ләкин шушы видеоны күрүчеләр хәзер дога кыла ала. Ә инде Рамазанда күргәннәр шул мөбарәк айның кыйммәтен, зурлыгын аңлап, шушы Рамазанда аштан судан тыелганнан соң, ярамаган эшләрдән тыелганнан соң телне саклый ала. Ярамаган сүзләр тыңламау. Ярамаган әйбергә карау. Әйе. Йөрәгебезне, үзебезнең теләкләребезне дөресләү. Ярамаган эш эшләү, кирәкмәгән кесәгә тыгылу. Ярамаган юлда йөрү. Бу да безгә тыю дигән сүз, тыелу дигән сүз. Күбебез аштан судан тыелып, хадиста да әйтелә. Бәлкем, кемнеңдер уразасы аштан, судан тыелып, бернинди файда да китермәс. Ник? Чөнки аштан, судан тыелды. Ләкин ярамаган сүздән тыела алмады. Үзен тыя алмады. Шулай да Расул Акрамны карасак, аның тарихын карасак, Ник галимнар арасында шундый сүз? Ник Расул Акрам безгә иңдерелде? Аллаһ тарафыннан рәхмәт буларак. Ник иңдерелде? Шунда да ли утәммима әхлака. Бу сорауга җавап кайтара. Расул Акрам кайтара. Аллаһ Раббыбыз бу сорауга җавап Коръәндә кайтара. Әхлагыбызны Намаз аркылы, ахлагыбызны ураза аркылы үз-үзебезне тәрбияләп, хак мөселман булу. Җәмәгать, шушы мөбарәк айда Аллаһ Раббыбыз безгә үзебезнең күршеләребезнең, уру-кардәш хакында күрсәтә. кайберәүләрдән ишетергә туры килә. Ничек абыең сорау биргәч, "Эй, мин аны белән сөйләшмим". Ник сөйләшмисең? Эй, ул мусульман түгел. Ла илаһа илляллаһ. Ничек бер әнидән, бер әтидән туган кардәшең турында шулай әйтәсең? Ул намаз укымый. Ә намаз укымы ул мусульманны мусульман ясый. Әйе, намаз кылдыру зур гөнаһ. Ураза тотмау зур гөнаһ, ләкин ул әйтә икән, мин мөселман, Аллага ышандым, Расүлгә ышандым, ул мөселман була, әлбәттә. Ләкин намаз укымаган өчен ул зур гөнаһлы мөселман була. Чөнки ул намазны инкяр итми, Аллаһ Тәгалә биргән әмерләргә буйсына. Әйе, намаз фарыз, ураза фарыз, ләкин минем эшем бар. Үз, үзен алдап әйтә, мин тота алмыйм. Юк. Ышаныгыз. Әллә кем әйтсә дә, ураза эшкә нинди дә бер зарар китерми. Киресенчә, андагы рәхәтне, андагы бәрәкәткә сине ирештерә. Кайберәүләр әйтә, сорау бирәләр. Рамазанның беренче, икенче берәр көнен тотсам, Рамазаным дөресме булыр? Әлбәттә, шул кеше кем 1-2-3 көн ураза тотты икән, ураза тотучылар сезгә бу сүзне ә, исбәтли ала. 2-3 көн тотты икән, иң авыр чарасын узгач, иң авыры ул качан? Беренче, икенче, өченче көн аннан җиңеләеп китә. Кешенең кеше бөтен әйбергә иләшә. Әйе. Без дә шушы хыялларны читкә куеп, Раббыбыз безгә биргән фурсат Рамазанга керешәбез. Керештек инде. Калды санлы көннәр. Шушы Рамазанга керешеп, гыйбадәттә булырга насыйп итсен. Безнең туганларыбыз, якынларыбыз кичә безне белән иделәр. Бүген алар юк, ул форсатка ирешә алмадылар. Ләкин Раббыбызның рәхмәте белән, Үзенең җиңеллеге белән без шушы форсатка ирештек. Шул форсатны юкка чыгармаячак. Раббыбызга ураза тотып, шушы дөньяга сокланмыйча тәкъвалык дәрәҗәсенә ирешергә Раббыбыз насыйп итсен. Шушы уразаларыбызны тотарга җиңеллек бирсен. Һәм кабат әйткән сүзне ул ураза ул үзеңнең нәфсеңне тәрбияләүгә җиңеллек бирә. Кирәкмәгән сүздән баш тартык, кирәкмәгән юлдан баш тартык. Киләсе видеоларны да, инша Аллаһ, шушы тел афәтенә, күз афәтенә, кул афәтенә, инша Аллаһ, багышлап, саум тыелу. Алланың рәхмәте яусын. Җиңеллек белән Рамазанга ирешергә насыйп итсен, анда да уразада тотып, уразалар тотып, бер-беребезгә хәер-догада, сәламәтлектә булырга Раббыбыз үзе насыйп итсен. Әссәләмү алейкум, рәхмәт.